Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast. An haut zur Ofwiesslung mol eng Kéier just mam Piz an ech fueren haut weider mat eisen Uncovered-Episoden, wou mer ëmmer, muer méi muer manner bekannt Bands duerchhuelen an ech wollt haut mat iech iwwer eng Band schwätzen déi mir perséinlech vill um Häerz leit, déi mech vill duerch meng Zait als Metaller begleet huet an dat ass Cannibal Corpse, de warscheinlech, ech soen emol, de warscheinlech gréissten Nimm. Numm an der Death Metal Zeen. Ech menge souguer Läit déi absolut keen Death Metal lauschteren hunn definitiv den Numm Cannibal Corpse schon héieren, gesinn, gelies. Gëtt onendlech vill Merch vun hinnen, also et ass et ass definitiv e groussen Numm. An natierlech wann eng Band och esou e groussen Numm huet, kommen domadder natierlech och vill vill Kontroversen. An Cannibal Corpse sinn schon bekannt fir Kontroversen. Ech menge muss en just hir zimmlech brutal. Album Artworks scho kucken oder déi ziemlech äh, ja zumools ufangzäitlech misogyn an heavy brutal Texter äh, hunn se sech e groussen Numm gemaach. Äh, gouf och eng Zäit wou an den Mëtt 90er wou vill äh, amerikanesch Politiker probéiert haten Cannibal Corpse äh, komplett ze bannen, natierlech ouni Erfolg. Meng mat déi bekanntsten dovunner waren den, den Al Gore an nach, äh, nach vill méi dran seng Fra Tipper Gore. An et hat eng ganz Kampagne dommels gestart gehat fir, fir Rock a Metal Bands äh, ze bannen an dass, dass déi wierklech eppes draus ginn. Am Endeffekt ass dat Eenzegt wat se domadder bruecht hunn, der Band nach eng méi grouss Reichwäit ze ginn an äh, nach méi bekannt ze maachen. Dofir géif ech soen, Merci dofir. Elo eng ganz Rei vu Länner op der Welt, wou Cannibal Corpse zumindest zum Deel trotzdeem gebannt sinn, ënnert anerem Russland, Australien laang Zäit an esouguer ee vun eisen Nopeschlänner, Däitschland, sinn mengen ech nach ëmmer déi éischt dräi Albumer um Index, wann ech mech elo net ieren. Jo bei all deem kann een natierlech behaapten, datt sech e groussen Numm gemaach hunn. Bei esou engem groussen Numm natierlech och kënnt vill Kritik, deelweis och vu vu Fans selwer. Wëll heeschen oft héiert een oder béis Zonge behaapten, Cannibal Corpse, ah jo dat sinn déi wou wou all Album selwecht kléngt. An oft ginn se och esou als d'ACDC vum Death Metal bezeechent. Dat ass esou verglach. Ja kann ech verstoen. Äh, dat ass eppes, dat kann een och iwwer vill aner Bands behaapten, mee iwwer déi schwätze mer elo haut net. Äh, meng perséinlech Meenung dozou ass, also ech fannen, jo, Cannibal Corpse hunn seit bal 30 Joer elo hiren knallhaarden Death Metal Sound duerchgezunn. awer hunn et menger Meenung no dobäi ëmmer fäerdeg bruecht awer och interessant an frësch dobäi ze bleiwen an ech fannen dat dat mécht et aus. Also ech kann souwuel déi al Saachen als och Violence Unimagined lauschteren, dee virun zwee Joer erauskomm ass an et bléist mech nach ëmmer ewech. Jo ech géif soen kënne vläicht mol e bëssen iwwer iwwer d'Geschicht vun vun hinnen erzielen. Äh, Cannibal Corpse hunn sech 1988 äh, äh, Buffalo, New York gegrënnt gehat vun ënner anerem dem äh, Alex Webster an dem Chris Barnes, fir elo just zwee Nimm ze nennen. Äh, de Chris Barnes kommen er zréck, deen ass äh, och e bedeitsamen Numm an der heiter Geschicht. Äh, obwuel se aus, aus Buffalo kommen, hunn se sech dozou entscheet, äh, a Florida ze zéien, well grad do den Death Metal mega geboomt huet an der Zeit duerch aner Gréisste wéi Death Obituary, Morbid Angel, ech mengen Dir kennt d'Storyen an doduerch erziele Cannibal Corpse en indirekt och zum Florida Death Metal mat. Den éischten Debutalbum koum dann och schonn direkt 1990, Eaten Back to Life. En Album deen net schlecht ass, deen deemools och schonn an der Underground Florida Zeen vill vun sech schwätze gedoen huet. Aus haiteger Siicht ass et elo definitiv net de beschte Cannibal Corpse Album, et mierkt ee wann een e lauschtert. Et sinn nach vill Thrash Metal Nuancen dran, et ass vill kann ich soen dass das slayer influencéiert dem ball fall aber ball fall durch dem chris band seien krassen world gesang also auf dich die definitiv schon eng einer richtung äh, ich mein dafür auch schon nämlich zu vergleichen mat mat dev die äh, nach eng mir eng relax schinn gefuhr sinn äh, an dem genre aber et hat schon etwas an äh, das war noch so weitergegangen mat butcher that birth ich mengen och starken album äh, von der soundtechnik Huet vu der Reduktioun huet sech denke villes gebessert. An dann koum hiren sech éischte groussen Hit Album kann ee scho bal soen, äh, Tomb of the Mutilated, äh, den dat Album mat hirem gréissten Hit Hammer Smashed Face. Ech mengen jiddereen jidderee kennt dat Lidd an dat Lidd ass absolut awesome. Ech liben alles un deem Lidd haut nach. Uh, das, das, ja, e perfekten brutalen Death Metal Song. Zu der Zeit dann natürlich unter Ernstes zu gefouert äh, zu einem großen Erfolg von der Band, auch äh, teilweise außerhalb vom, vom Death Metal. Und zwar hat kein anderen wie Jim Carrey hat äh, Band entdeckt gehabt und dann war es insgeheimen äh, Fan vun esou extremer extremer Metal Musek gewiecht, äh, wahrscheinlech éischter well en et absolut bizarre an an skurril fonnt huet, awer huet d'Band kannt äh vum Héieren an déi Zäit waren eben d'Dréiaarbechten vun äh vun Ace Ventura am gaangen an hien wollt d'Band an sengem Film hunn an an deem Film hunn an esou ass et och dozou komm. Cannibal Corpse sinn haut am Ace Ventura ze gesinn an ech fand dach ëmmer abstrakt ass Gerill Alkes wann ech die Zeen gesinn äh, wou hien du an an déi Concertshal rageet an Hammer Smash d'Face fänkt nu mat spillen. Das das einfach das einfach witzeg, lächerlech an a mega gäil gläichzäiteg an äh, dat war natierlech dat huet nach deelweis e gutt Stéck rausbruecht. Äh, Punkto Erfolleg. Ech meng doduerch waren och dann Medien op se bekannt ginn an wie ich fir run erwähnt hunn eben och verschieden äh, Politiker diese denen se gut op ze schwätze waren ne me kann en definitiv soen äh, Cannibal Corps hat en hire Wee ageluecht an war bei neem ze stoppen. Äh, Dono komm äh, mei bis haut eigentlech Favoritenalbum vun äh, Cannibal Corps, dat ass äh, The Bleeding. äh, en Death Metal Album den so brutal a gleichzeitig so catchy ass äh, den so gut an d'Ouer geht an dem Chris Barnes sei Gesang op dem Album ass ass teilweis obwohl so ultra Dave Grohl Gasol Grohl Gesang ass äh, her den Deelweis wat er senkt wat ich da Ech fand immens interessant natürlich waren die Zeit auch en immens äh, gute Sänger gewircht bar drop kommen bis spät denkt schwätzen an ähm, obwohl dat mat Team grad so großen Erfolleg war äh, war dun etwas geschitt wat Käse richtig vorausgesehen hat nämlich hatten sie sich vom äh, Chris Barnes getrennt gehabt äh, weil se größtendeels Anna Ursichten hatten wo et mat der Band sollt higoen. A si wollten definitiv eng bësse méi eng schnell Schinn goen. An hie war net de richtege Sänger dofir, dofir hunn se sech vun him getrennt. Esou e Sängerwiessel ass ëmmer eng schwéier Decisioun fir eng Band an kann och ville, oder huet scho ville Bands och schonn d'Genéck gebrach gehat. An jo, et ass riskant, si hunn e Schrëtt gewot an trotzdeem ass et weider gehat. De Chris Barnes hat jo no der Trennung mat hien eng aner Band gegrënnt gehat. Uh, Six Feet Under, déi uh, definitiv méi uh, bei säi Gesangsstil och gepasst huet, méi so den slow rhythmischen uh, Death Metal gewiescht. An Cannibal Corpse waren dann méi op uh, ja, méi aggressiv, méi blast, méi méi aggressiv sinn einfach am grosse Ganzen. Uh, si hunn Och en neie Sänger fonnt gehat, de George Fisher, deen deemools och bei Monstruosity gesongen huet a spéiderhi de Spëtznumm, oder ech mengen deemools hat e scho säi berühmte Spëtznumm Corpsegrinder, an ech mengen haut ass dat och gréisstendeels wou en nach ëmmer genannt gëtt, George Corpsegrinder Fisher. An dunn hunn se den Album Vile rausbruecht an natierlech waren d'Leit gespaant, wéi ass den neie Sänger an et huet en huet definitiv ofgeliwwert. Ech mengen direkt op deem éischten Lidd Devoured by Vermin, wann ech mech net ieren, heescht et, fänkt un mat engem aarschgäile Scream vum vum George an ab deem Moment, jo, de Rescht ass Geschicht. D'Geschicht vu Cannibal Corpse ass weidergaangen mam Corpsegrinder als Sänger. Ja et kann natierlech lo diskutéieren, wat war dee bessere Sänger, war et de Chris, war et den George? Dat ass schwéier ze soen. Ech denken einfach och, datt de Corpse Grinder besser passt bei dat, wat d'Cannibal Corpse maachen, obwuel ech verschidde vun den dräi éischten Albumen oder véier éischten Albume mam Chris Barnes immens immens gären hunn. Jo, den George ass awer definitiv méi passend fir d'Band. Jo an dann ass et weider gaangen. Ech mengen et kommen eng ganz Rei Albumen. Ech wëll se net alleguer elo opliesen oder op opzielen. Gallery of Suicide war nach ass ass natierlech e bëssen interessant gewiescht. A kommen e puer Albumen op déi ech elo, ah déi ech hunn se alleguer gelauschtert. Ech hunn am Fong sämtlech Cannibal Corpse Albume gelauschtert, mindestens eemol. An do kommen eben eng ganz Rei vun Albumen wou ech Ech soe mol se sinn net schlecht, awer ech ginn némi sou bei se zréck ne äh, bis dann 2006, 2006 huet sech dann eppes gedoe gehat äh, do koum den Album Kill raus an dat war den Album deen definitiv äh, ech wëll net soen aneschters geklongen huet, et war nach ëmmer eent zu eent Cannibal Corpse awer et hat Ech mi min erfrëschenden Sound gehaat. Dat war och schon eng Zäit gewiescht, do waren jo do war Bands wéi Black Dahlia Murder oder déi ganz Deathcore Zeen war déck um boomen an Cannibal Corpse hunn do gewisen ah mir sinn och nach ëmmer do an mir kënnen nach ëmmer an ab do fannen ech ass et erëm méi Bierg op gaangen mat hinnen. Evisceration Plague hunn do 2009 en aarschgäilen Album Torture. Red Before Black an natierlech 2021 Violence Unimagined, alles gäil Albumen, ee méi gäil wéi den aneren. An äh, da muss ee fäerdeg bréngen, no sou laanger Zäit nach ëmmer relevant an frësch ze bleiwen. An anerer packen dat net. An elo komme mer enke zréck op de Chris Barnes ze schwätzen. Ech mengen, ech wëll de gudde Mann elo net ze vill schlecht rieden. Ëmmerhi hu mer him vill ze verdanken. Hie war Mëtt den 90 Joren vläicht mat ee vun de beschten Death Metal Sängeren am Business iwwerhaapt. A wéi ech virdru schonn erwäänt hunn, Albume wéi Tomb of the Mutilated a Bleeding, do ass säi Gesang sensationell dorop, do kann een wierklech näischt dogéint soen. Awer. De Mann huet an den leschte Joren net alt vill Guddes vun sech schwätze gedoen an och net vill grad Guddes gemaach. Ech mengen ech perséinlech war ni groussen Six Feet Under Fan gewiescht, dat ass awer elo einfach eng perséinlech Meenung. Ech konnt einfach nie so so viel mat der Band ufänken. Ich meng sie och bekannt fir die äh, Albumen, wo se vill Cover Versionen gemacht hun vun Oldschool Hardrock Lidder an ich meng sie den ganzen äh, Back in Black vun ACDC gecovert gehat an äh, ja dat ass lustig fir enke ze lauschteren, awer no der drëtter véierte Kéier ass dat och nemmi originell gewiecht an äh, och net wirklich gutt, loss mer emol soen. Mee dat ass dat ass Geschmaachssach eben. Quispern selwer äh, kom mal op den, op den Incident, den fir ons Video geschitt ass. Do war en äh, Podcast gewierscht, äh, Death Metal Roundtable huet e genannt, wou ënnert anerem den Corpse Grinder dobei war an och den äh, äh, leider verstuerwenen Trevor Sternett. an och de Sänger vu Gatekeeper an Undeath an äh, ja also, dat wat eben ugesot ass so modernen Death Metal ne? an den äh, Chris Barnes hat de Podcast och gelauschtert an äh, wollt natürlich direkt seg Meinung dazu soen äh, huet och gemacht iwwer Twitter an äh, dat ass net so gut ukom well äh, net behaapt gehat, datt en dee Podcast ebe gelauschtert hätt an datt en et eng datt en sech dofir géif schummen, wat aus dem Death Metal ginn ass. Natierlech huet jiddereen eng fräi Meenung an jiddereen huet och déi Fräiheet, déi Meenung ze äusseren. Awer wann ee kuckt, wéi d'Leeschtung ass vun deenen Sängeren, déi an deem Podcast waren, A wéi dem Chris Bantz seng Leeschtung an deene leschte Jore war, ech mengen ech zuelen emol als Beispill, 2020 haten hate si en Album erausbruecht, Nightmares of the Decomposed, an ech muss soen, also deet iech et eng Kéier un, lauschtert vläicht net grad de ganzen Album, awer wann der wëllt wëssen wéi, Death Metal Gesang net soll kléngen, dann lauschtert eng Kéier zumindest een oder zwee Lidder eran. Ech muss soen, dass wierklech, dass ass einfach net gutt fir elo nach net ze vill schlecht ze schwätzen. Et kléngt wéi wann e géif stierwen, dat mengen ech net an engem positive Sënn. an wann den schwflecht westen dat och net dat flesch klingt hien für sech selber gut awer dann trotzdem so scheiß schwarz zu go die war andere dat also bisschen ganz ënneschen tirang van an äh, wirkt e bisschen op mech wie so en

Awer ech mengen ech brauch just dem Chris Barnes säin Twitter-Profil ze kucken, an all sengem Profil steet dran, In 1995 Cannibal Corpse changed their name to Suicide Under. Ah keng Ahnung, also wann deen Dude net salty a verbattert ass, da weess ech och net. Ech gesot, en huet en huet säin säin säi Wee gemaach op seng Aart a Weis, mee. Ech fannen dat wat en haut erëmgëtt ass ass net méi esou erwähnenswert ne an dann äh, ja da wann een dann an esou engem wéi senger Positioun op anerer erofschwätzt, op aner talentéiert Museker erofschwätzt, obwuel hien selwer sech net onbedéngt muss pretzen mat deem wat en mécht an ech mengen Paul Sust begläicht mer mol einfach den leschten Sexy Under Album. Wobei ech muss soen, déi aner Memberen vun Six Feet Under kënnen net dofir. Ech mengen, se sinn der Meenung, datt dat och talentéiert Museker sinn a just dem Chris Barnes säi Gesang, wou et net méi mécht. An wann een de leschte Six Feet Under Album lauschtert, an et lauschtert een de leschten Cannibal Corpse Album Violence Unimagined, Also dat wat den Chris Barnes ëgtwou ënnerwee verluer huet, dat huet de Corpse Grinder nach ëmmer a mengem och wann de Corpse Grinder ass och einfach en Typs de kënnt sympathesch riwwer ne well ech meng wann en kuckt wann en elo an enger donkeler Strooss trëppelt an et gesäit een deen zwee Meter zéng héijen Dude mat laangen Hoer am Gesiicht hänken an engem Genéck sou grouss wéi wéi wéi mäi Bauch dann kann een mol Angscht kréien awer wann en den diebsten Dude an Internit Interviews kuckt, mierkt een, datt se awer zimmlech en houlzamen Dude ass. An ech mengen, gëtt och e Video, wou en am Walmart ass an do mat Stoffdéieren am Regal spillt. Dat ass einfach herrlech, gell? Dat ass e sympathesche Kerl, och wann ech en net perséinlech kennen, mee e kënnt sympathesch riwwer op alle Fall. An hie bréngt et einfach, hien ass nach ëmmer gell. Cannibal Corpse kommen och elo deemnächst. an Géigens zwar net op Lëtzebuerg selwer, awer watlech méi ech méi se kommen op Antwerpen an op Stroossbuerg an ech mengen dat loossen ech mer och net entgoen. Schatz zwar Schecker a Wackel live gesi gehat, awer net esou si alleng an engem Concert dat géif ech mer scho gär ginn an dofir Cannibal Corpse also. eng Band iwwer déi vill diskutéiert gëtt a vill diskutéiert ginn ass. Äh, menger Meenung no ginn se hirem Numm definitiv gerecht an äh, si hunn eng staark Geschicht hannert sech an vill staark Albumen hannert sech an äh, jo, fir mech Cannibal Corpse ass nach ëmmer eng vun den gäilsten Death Metal Bands déi dobaussen an am Business iwwerhaapt sinn an dat wëllt nach e puer Joer esou bleiwen. Dofir, wann een sech dat wëll ginn, kann ech dat net uroden. Wann der extrem Musik gären hutt, Death Metal gären hutt, gitt iech Cannibal Corpse, et ass derwäert. An ech denken mat deem Saz kënne mer fir haut dann och sou lues géint de Schluss kommen. Ech soen iech Merci fir d'Nolauschteren.